Ko kúrso rupive nde ikatu reikuaa porãve Ñandejárape ha umi konsého nde retopáta de la Bíbliape, ikatu tuicha nepytyvõ nde rovapýpe, komo mama, komo espósagui. Mba'épa ere chupe, Ahasádo la semána oúva, péva ko órape. Si es de la ótra semána, nománo jeýta ñakomparti hag̃ua péicha ha el mísmo orário ha el mísmo díapa ikatu jey reju. Si es así, ajujeyta la mísma óra. Péicha ella agradeciéndo a Estela, Cecilia la pene demostraciones, ¿no? Péma poporãitei la punto lección nueve, lección nueve punto cinco pe avei pe ñande folleto porohayhúva. Mba'épepa mbapu'arã? Bueno, he'i upépe heta información oipytyvõtava chupe. Así que jahecha mba'éichapa ejeprepara, evisita jey hag̃ua chupe, hekákuri préviamente peteĩ informasión, ikatu hag̃uáicha peñemongeta opa upe púntori en base a la peñemongetáma va'ekue anteriormente, no? Ha iporã upéva pórke upe ohechuka ñandéve mba'éichapa japredika rire, he'ise de ke ñatoma nóta Mápa pe persóna ñañemongetákue, mba'érepa ñañemongetákuri ha mba'e informasiónpe katu oipytyvõ chupe ikatu avese jasegi pe konversasión. Entónse péro jahechakuaa kua ko kásope, jajépa? Ha avei jahecha mba'éichapa inklúso emensionáma chupe mba'éicha pe katu oipytyvõ chupe pe kúrso bíblico. Ha opa hustamente la ñanemokyre'ỹva jajapo pe púnto sínko. Entónse jajapóramo péicha, ñanepytyvõta ikatu hag̃uáicha jagueraha la héntepe oñevenefisie hag̃ua kua ko kúrso. Ajépa. Ha upéra jahupytyséva pe rrevisíta rupive jaha jave ñaipytyvõ la héntepe. Así ke iporãiterei la pene demostrasión avei ha mba'éichapa pekumplikua ko konsígna avei. Grásias mante. Ko'ág̃a ñahendúta peteĩ diskúrso ha jahecháta mba'éichapako ko diskúrso rupive ñanepytyvõ ñandéve jaexplika hag̃ua la héntepe upéi de ke Jesús ha'eha Ñandejára Ra'y. Siémpre oĩ pe kreensia de ke Jesús ha Ñandejára ha'e lo mísmo. Péro ojehecha mba'éichapa ko diskusión ñañepytyvõkuaa jaexplika hag̃ua la héntepe upéicha. Ha upearã ñahendúta ñanermáno Elías imemby. Heta hénte oikuaáke Jesús ha'e hague mbo'e, peteĩ mbo'ehára iporãitereíva ha una persóna extraordinária. Péro la Biblia ombo'e peteĩ mba'e iñimportantevéva, Jesús ha'e Ñandejára Ra'y. Ha ko añetegua ñantende porã ramo, ikatu omombarete ñande jerovia ha ñande amistad Jehová ndive. Veamos tres textos muy interesantes. Jahechamína Mba'épa he'i va'ekue apóstol Pedro Mateo capítulo 16, versículo 16-pe? Aki Jesús oporandu jave mávapa ha'eha he'i hikuái. Mateo 16, 16, Simón Pedro okontesta chupe, Nde hína pe Cristo, Ñandejára oikovéva ra'y. Pedro no llegó a esa conclusión por su propia cuenta, sino que Jehová oipytyvõ chupe oentende hag̃ua ko añetegua iñimportantéva. Upévare, ipy guive umi kristiáno añeteguáva oikuaa Jesús ha'e Ñandejára Ra'y. También podemos encontrar en el texto de Juan capítulo 3, 16, p, PTI, texto que conocemos bastante, UPP en Juan capítulo 3, 16. Ñandejára ningo ohayhueterei umi gente pe, upévare ontregái tadýra peteĩete orekóva. Péicha entéro umi ohechaukáva ojeroviaha hese noñehundimo'ãi, síno ikatúta oikove pára siémpre. Éste téxto nos muestra también álgo muy lindo, ke Jehová nos ama i ke por eso dio la vida de su Hijo Jesucristo, pára poder rrescatárnos del pekádo. Así que gracias al sacrificio de Jesucristo jareko esperanza jaikove haguã para siempre. Y como el ter el tercer texto que vamos a considerar, primera de Juan 4.15 que Les invito también a a buscarlo, así lo leemos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice, Ha oĩramo ogueroviáva Jesucristo ha'eha Ñandejára ra'y, Ñandejára oĩ hendive en unidad, ha ha'e oĩ en unidad Ñandejárandi. Ko téxto ohechauka ñandéve ñamoneĩramo mávapa Jesús añetehápe. Upéva oipytyvõ ñande amistad Jehová ndive. Entonces, por qué es importante saber que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, porque esta verdad nos ayuda a valorar el amor que Jehová nos tiene, a tener fe en el rescate y a mantener una buena relación, una relación estrecha con Jehová. Así que, hermanos, jaikuaaha jaguerovia Jesús jaeha Ñandejára raýi, ñanemoĩ esperánzape y nos acerca mucho más a Jehová.

Ha'e he'i oimplika ñaime segúro. A la hora de enseñar a álgien, iñimportánte jareko enkuénta upéva he'i. Ha upéva he'i, Chehechaukáva'erã reimeha segúro opa mba'e erévare, ha avei pe informasión iñimportánteha umi nerendúvape g̃uarã. Ha mba'éicha ikatu jalogra upéva? Una buena preparación, fundamental. Ajépa, ikatu hag̃ua chajepytyvõ la héntepe ontende umi verdades importantéva ha ikatu hag̃ua choguerovia umíva. He'i'ápe ñandéve estudia pe informasión entende porã meve umi mba'e iñimportanteva ha mba'éichapa umíva oñemopyenda la Bíbliape. Ha upéi, el siguiente páso. Ñañeha'ã jaexplika de fórma sensílla, sin desir demasiádas kósa, ha'etáma che ifásil la héntepe ontende umi umi mba'e. Mba'épa? Entónse péicha ikatúta ñaipytyvõ la héntepe ontende hag̃ua pe informasión ha opilla hag̃ua mba'érepa iñimportánte. Así ke iñimportánte jareko enkuénta upe una buena preparasión ha jajure Jehovápe avei ikatuavecha jaexplika kon eh, con seguridad, ayepa. Porque ñañepyrũva mbojaplica algo, eh, ha péicha, este, entonces como que ñatransmiti inseguridad, ayepa. La ñambo'eséramo algo importante. Entonces, la forma de expresarse, ñamopyenda porã la información ya ñaleisa con la Biblia rupive, entonces ñatransmiti upea, ñamaña pe gente rovare, ya explica chupe. Entonces, upe ña- upéicha ñaipytyvõta chupe, ikatu hag̃uáicha oentende. la ñande ñambo'éva chupe ha de que ha'e ha algo seguro, algo otrasmitíva confianza, seguridad la información ñame'ẽva chupekuéra. Asi que muy bien, muchísimas gracias, péicha ñaguahẽ la ñande parte final de la escuela-pe. Iporãiterei la pende participación, queridos hermanos. Entonces, péicha jahecha avei mba'éichapa ikatu ñamoĩ en práctica ko semana-pe umi técnica de enseñanza ñaprendéva pe ko escuela-pe. Jahasýta ko'ág̃a la sigiénte párte de la rreunión, jaiko kristiáno teéicha, ha ikatu hag̃uáicha jajapo hekópe porã poromokyre'ỹ ikatúma guive, ha japurahéita pe purahéi ciento tres hérava ansianokuéra ha'e Jehová rregálo, oĩvasado Efesios cuatro óchope.

Ko'ág̃a peve, pe Kuérpo Governánte oĩ ñande ykére, he'i. Ha pe jahechakuaa ajépa mba'éichapa através de tánto tiémpo, mba'éichapa ko'ã ermáno heta añetehápe ojesakrifika ha omba'apo jejopy okuida hag̃ua komo buénos pastóres Jehová ohechamimíme ajépa. Péro jahechamína peteĩ vidéo Iporãva, ohechaukáva justamente kua ko púnto. Jajesarekomína hese ha upéi ñarrespondéta algúnas pregúnta. Jesucristo oipota va'ekue ochekuida porã ijovechakuérare, ha pe Kuérpo Governánte ojaposeterei upéva. Ko'ág̃a pe tecnología rupive jaikuaa porãve umi oĩva pe cuerpo gobernante-pe. Péro umi ermáno ymaguarépa peichaite peve avei oikuaa va'ekue chupekuéra? Ermáno Knorr ha ermáno Franz Oñepyrũkuri ovisita unos kuánto paíse oĩva Latinoaméricape. Upéi oho jey Norteaméricape omokã hag̃ua unos kuánto aty guasúpe. Cuatro mése ogueraha chupekuéra la iviáhe. Ha'ekuéra ovisita umi sukursál, ohecha moõpa ikatu oñemopu'ã ótro sukursál, ohecha mba'éichapa ikatu ojepredikave umi zónare. Ha'ekuéra ohecha mba'eichaitépa omba'apo hína umi sukursál. Ojapo diskúrso atyguasuhápe, diskúrso de dedikasión, ovisita umi misionérope hogaitépe ha oñembyaty umi ermanokuérandi Salónpe. Ha unos kuánto díante oreko kuri ojapo hag̃ua ko'ã mba'e. Ha'ekuéra oipytyvõ chupekuéra opredikakuaave hag̃ua, ojapo porã hag̃ua umi rreunión ha omombe'u chupekuéra mba'éichapa oheséña ne ermanokuéra oparupiete. Ha avei oñemotiémpo opredika hag̃ua hendivekuéra. Ovisita avei kuri hikuái peteĩ kongregasión oĩva Guatemálape, oĩha pe ócho persónante. Ha'ekuéra opredikaseterei va'ekue, ha che ikatu ha'e peẽme. Ermáno Knorr ohayhueterei hague umi misionerokuérape. Upévare oñemondórõ guare chupekuéra Latinoamérikape. Ha'e ovisitaseterei umi misionérope, ha upéi ohasávo el tiémpo ha'e ovisita hetave país ha ovisita hetave misionérope hogaitépe voi. Oporandu chupekuéra mba'épa ijetu'u hendivekuéra, oĩ porãntepa hína pe lugár oikohápe ha ohendu porãpa chupekuéra la hénte upérupi. Ohecha avei natekotevẽipa oñemopu'ã upépe peteĩ sukursál pyahu térã ojejogua algún terréno. Ermáno Knorr ohayhueterei va'ekue ermanokuérape, ko'ýte umi misionérope ha umi omba'apóva Betélpe. Ha'e oaprovecha entéro oportunida omokyre'ỹ hag̃ua ermanokuérape. Taha'e jepe oha'arõtarõ quince térã veinte minúto pe aropuértope, ha'e oaprovecháma upe tiémpo. Ermáno Knorr ojepy'apy va'ekue umi ermáno européore. Ha'e oikuaase kuri mba'éichapa opyta hikuái opa rire pe Segunda Gérra Mundiál.

Ojekuaa porã ha'ekuéra ndoviahái hague ojepasea hag̃uánte, ha'ekuéra oviaha omba'apo hag̃ua ermanokuéra rehehápe. Ha'ekuéra ojapo ko'ã mba'e ohayhúgui ermanokuérape ha omokyre'ỹségui chupekuéra. Upéi omoñepyrũ hikuái ótro viáhe. Oviahami hikuái setenta y seis mil kilómetro rupi. ovisita hag̃ua unos kuánto país, taha'e oĩháme mbovymi ermáno térã ndaiporihápe voi. Ndaipóriramo sukursál upe paíspe, ermáno Knorr ha ermáno Henschel ovisita umi ermanokuérape hogaitépe voi, oho la rreunionhápe pe kongregasiondi ha avei ovisita umi grúpo. Ermáno Knorr ha ermáno Henschel oalkilámi va'erã lokál ojapo hag̃ua umi rreunión, ha ha'ekuéra voi osẽ oinvita la héntepe. Hermano Knorr bicicleta ári oĩ osẽ oinvita la héntepe ohendu hag̃ua idiskúrso. Hetaiterei hénte ohómi va'erã ko'ãichagua rreuniónpe, hi'arive peteĩ lugárpe oñemondo peteĩ kárta hermano Knorrpe ha oñeamenasa chupe. Ha sapy'ánte oñeprovlema va'ekue hikuái, Pór ehémplo, ovisitárõ guare África, ha'ekuéra oho Nigériape ojapo hag̃ua diskúrso mokõi aty guasúpe. Upearã oviaha va'erã hikuái más o ménos seisciento cuarenta kilómetro rupi, ha osẽ hikuái de madrugáda, las tres y media de la mañana. Upéi, tapére oñepyrũ oñaprovlema chuguikuéra la hi'áuto. ha upépe jatrasáma hikuái dieciocho óra voi, upéi opilla hikuái nog̃uahẽmo'ãvéimaha la aty guasurã ha upévare ojevy jeýntema hikuái pe sukursálpe Lagospe. Tape roñaproblemamimi jey hikuái ha og̃uahẽmi veinticuatro órape. Og̃uahẽ hikuái opytu'uimi ha osẽ jeýma ovisita hag̃uáicha ótro sukursál. Hermano Knorr ohayhueterei va'ekue hermanokuérape. Chemandu'a porãiterei una ves, ojapypa rire la idiskúrso, oñepyrũ hague oresaluda. Ha ore roguenohẽ avei ore pañuélo ha rosaluda chupe, ha unos kuánto ropyta upéicha. Upéi hermano Henschel ha hermano Knorr oho pe estasión de trénpe odespedi hag̃ua hermanokuérape. Ha'ekuéra he'i chupekuéra alemán-pe, Buen viaje, jajotopáta, ha upéicha opyta hikuái las diez y media de la noche peve. Ko'ã mokõi ermáno ojepy'apyvékuri ermanokuérare ojepy'apy rangue ijehénte. Mil novecientos cincuenta y dos-pe ojejaposékuri peteĩ rreunión espesiál Aténaspe, péro umi autorida nome'ẽi la permíso pórke umi líder rrelihióso ojopy chupekuéra. Péro péa ndojokói kuri ermáno Knorr ha ermáno Henschelpe oho hag̃ua omokyre'ỹ umi ermáno griégope. Ha'ekuéra ojagarra nde táxi ha oho káda ermáno rógape ha ojapo chupekuéra peteĩ dikúrso de véinte minúto. Hi'arive, ojapo haguére hikuái péicha, ikatu kuri oho préso. Péro péva ndojokói chupekuéra ovisita hag̃ua umi ermánope, ha ovisita voi hikuái novecientos cinco ermánope. Upéi ermáno Knorr he'i, Péva ha'e peteĩva umi mba'e iporãvéva ahasáva che rekovépe. Pe ermáno Fran heta vése ovisita Espáña, péro mil novecientos cincuéntape oĩkuri proscripción. Upéicharõ jepe ha'e ovisitaseterei ermanokuérape, péro oapeligra'ỹre chupekuéra. Por ehémplo, ermáno Fran oestasiona gua'u la hi'áuto peteĩ ermáno rogãlao, oavri la ikapo ha oporandu la héntepe ndoikuaáipa algún mekániko. La hénte he'i chupe, Don García ha'e mecánico, ha pe aermáno kuri. Pe ermáno ou omaña la áutore ha he'i, Jahámante'arã che tallérpe. Ha upépe ermáno Fran oñembyaty ermanokuérandi avave osospecha'ỹre. Upéi ermanokuéra ohóta kuri yvy rupi la rreunionhápe, ha ermáno Fran, Oje'arra omonde pe ao típiko upépegua, ikatu hag̃uáicha oho hendivekuéra, péro ani hag̃ua ojepilla. Ko'ã ermáno ipy'aguasu va'ekue, pórke ha'ekuéra lomímonte oho ovisita umi ermánope omokyre'ỹ hag̃ua chupekuéra. Hi'arive péicha ojapóvo, ha'ekuéra voi ojapeligra hína kuri ohóvo kárselpe. Ha Barcelónape, ermáno Franz oĩ aja hína ermanokuérandi, ojeraha voi kuri chupe préso. Ko'ã viáhengo omokane'õne ra'e chupekuéra, Ovisita jave hikuái peteĩ país ojeproiviha pe ñane rembiapo, ha'ekuéra oñeha'ã va'ekue oñe'ẽ umi autoridándi ojelegalisa hag̃ua ñane rembiapo upépe. Hermano Knorr ovisita va'ekue entéro umi sukursál, ha avei oho va'ekue ovisita umi misionérope oñe'ẽ hag̃ua hendivekuéra. Péro áño cincuenta rupi, hetavéima oĩ la ermáno ha hermano Knorr ndaikatuvéima oporovisitapa. Upévare ha'e oñepyrũ oentrena ótro ermánope oipytyvõva'erã chupe upévape. Péicha ko'ã ermáno ikatúta avei oporovisitta ha ohecháta hikuái entéro sukursálpepa oñemba'apo hína elmismopa. Ermáno Heinz rovisitáva'erõ guare África mil novecientos sesenta y tréspe oho peteĩ aty guasúpe Gavárnape, Libériape. Upépe umi unos kuánto soldádo ha ogueraha préso unos kuánto ermánope, ha avei ermáno Henschelpe. Upéi hatãiterei oinupãmi hikuái chupe peteĩ rríflepe ha opensa voi omanotaha. Péro ha'e ndohejái ermanokuérape. Omokyre'ỹ chupekuéra osegi hag̃ua ifiél Jehovápe. Ha upéi ojepoírõ guare chugui, ha'e nosẽi oho jeýnte hógape y noosegi ovisita umi ótro sukursál. Ha oho jeýrõ guare Estados Unídope, ha'e ndoikói oñembyasyka la ohasa va'ekue rehe, síno he'i ko'ã mba'e ohasatanteha voi oservívo Jehovápe. Umi Central Mundial-pegua siémpre oipota la iporãvéva umi delegádope g̃uarã. Ermáno Knorr ha ermáno Henschel ha'ekueraite voi ohomiarã ohecha moõpa ojejapo séla aty guasu. Ha ermáno Jaracz katu ohomiarã ha'ete voi ohecha mba'e otélpepa opytáta umi delegádo, oho orrevisa ipotĩpa ha umi Tupã entéro orrevisapa. Pe Unión Soviética tiémpope, ermáno Knorr oikuaa va'ekue la ohasáva hína umi ermáno. Avei oeskrivi chupekuéra heta kárta ha omokyre'ỹ chupekuéra iñe'ẽrendu hag̃ua Jehová organisasiónpe. Peteĩ jey umi KGB-pegua ojagarra la ermáno Knorr kárta ha okambiapa la he'íva ipype. Ermáno Knorr oikuaárõ guare upéva, he'i umi ermánope toñatende porã la he'ívare pe kártape. Péicha opilláta hikuái siértopa térãpa japu la he'íva upépe. Pórke Jehová organisasión omokyre'ỹ ermanokuérape oĩ hag̃ua unído, ndaha'éi ojeseparapa hag̃ua ojuehegui. Entéro ko'ã mba'e ojejapo jepe pe Central Mundiálpe heta avei la traváho. Upe guive umi oĩva pe Cuerpo Gobernante-pe oñantende umi káso legal rehe. Oorganisa umi aty guasu Estados Unidos-pe, ojapo Graduación de Galaad, rreunión anual, ha hi'arive okuida va'erã ijehe ha avei la hembirekóre oiméramo omenda. Ha upéi hetavereíntema la traváho, péro heta mba'e ijetu'uve avei. Ajépa. Muy bien, ñambohovaimína ko porandu. He'i oĩ mboyve internet Oĩ mboyve Internet, por ehémplo JW-Broadcasting, ha umi infórme ome'ẽva Kuérpo Governánte. Mba'éichapa pe Kuérpo Governánte ohechauka oñangareko porãha Ñandejára puévlore? Mario.

Peichaite, Matías. Che gusta que ha'ekuéra ikatu puru, pero ni humilde avei, porque a veces este, opredicávara hikuái este, tape, tapére, oigarrao peti bicicleta, oiapuara discurso bicicleta, ojo peti tapére kuarahy, Lo mísmo, no, pórke ha'ekuéra este oimese umi ermanokuérandi, no, iñimportánte, entóse páramo upe tiémpope iñitu'u upéva. Péro ha'ekuéra lo mísmo pórke oñangarekose ha ohechase umi ermanokuéra. Péicha, no. Asi ke jahecha, kerídos ermános, mba'éichapa pe kuérpo governánte Son pastores amorosos, ojepy'apýva ha ojedesgastáva hermanokuérare. Ajépa! Péicha oñekumpli la Jehová he'íva avei ko tiémpope oĩtaha ko'ãichagua pastor oñangareko porãva ipuévlore. Ke priviléhio jarekóva! Ajépa! Muy bien. Ko'ág̃a jahasáta a la última párte de la reunión. Ko'ág̃a ñaanalisáta Noé ehémplo. Térã jaihéta ñane ermáno Gustavo Moreira Cárdoba. Ñetehápe ñañepyrũta pérako párte ajépa Noé rehe ñañe'ẽta jave pe ijehémplo porãitére. Ojetituláva péicha, ha'e ohechauka ko múndo omereseha ojekastiga. Asíke jahendúta pe lektúra ojapóta ñande Gustavo ha upéi enterovete aikatuta jakomenta pe lektúragui. Omano hague unos kuánto ánhel opu'ã Ñandejárare. Ha'ekuéra ou iñakãraku vai umi kuña oĩvare ko yvy ape ári, upévare oñembohete kuimba'éicha ha ou ojagarra hembirekorã umi ogustáva guive chupekuéra. Upéi umi kuña hyeguasu péro la imembykuéra Ndaha'éi va'ekue umi ótro mitãicha. Ha'ekuéra ha'e va'ekue higánte iñañaitereíva. Oñehenói voi chupekuéra Nefilim. Ko'ã mba'e oiko haguére umi hénte upe tiempogua ho'ytevéntema iñaña. Upémarõ Ñandejára ohecha hína kuri la oikóva ha oñembyasyterei pórke umi hénte iñe'ẽ oñembyaipaite. Péro oĩ va'ekue peteĩ kuimba'e idiferénteva. Ha'e héra Noé. Noé familiare, Enóc familiare, perdón. Jaikuaaháicha, Enóc ihústo va'ekue ha upeichaite va'ekue avei Noé. La Biblia he'i voi hese ha'e oiko hague Ñandejára tee oipotaháicha. Tiémpo rire, Noé omenda ha hembirekóndi ombo'e umi mbohapy ifamíliape iñe'ẽrendu hag̃ua avei Jehovápe. Upévare, Noé ha ifamiliakuéra idiferente va'ekue umi ótrogui. Peteĩ día Jehová oñe'ẽ Noépe he'i hag̃ua chupe ohundipaitétaha entéro umi hénte aña oĩva ko yvy ape ári. Péro noñe'ẽi chupe upevarãnte, síno ome'ẽ avei chupe esperánsa. Jehová he'i Noépe ojapo hag̃ua peteĩ árka tuichaitereíva. Péicha ikatúta oĩ oĩ ojesalváva. Ha'e he'i avei omboútaha peteĩ ama guasu, peteĩ dilúvio voi, Noé ndohecháiva ni nohendúiva oiko hague umícha mba'e ha núnka ndojapóiva avei peteĩ mba'e peteĩ mba'e peichaite tuicháva, ijetu'u la iñasignasión. Upéicharõ jepe, Noé ojerovia Jehováre ha omoñepyrũma la traváhope. Noé ha ifamiliakuéra nokontrariokuéra iñeñe'ẽiterei ha nohenduséi va'ekue chupekuéra ha ojopose itravahokuéra. Noé ha ifamiliakuéra ipy'aguasumanteva'erã kuri ojapo hag̃ua pe árka. Katuete oĩne ra'e la oñembohorýva hesekuéra ha ojokoséva la itravahokuéra. Upe tiémpope oĩ kuri umi ánhel oguejy va'ekue yvágagui, ko'ãva ipoderóso ha ojekyhyjepáne ra'e chuguikuéra. ha ifamiliakuéra katu iñañaitereínte avei. Upéicharõ jepe Noé hembireko ita'ýra kuéra ha inuéra osegi oñehẽ iñe'ẽrendu Jehovápe. Heta áñore, amo cincuenta áño rupi voi ko'ã ocho persóna omba'apojopy ojapo hag̃ua pe árka. Osegi aja omba'apo hikuái pe árkare, Noé oreko avei kuri ótro tembiapo. La Biblia he'i voi Noé opredika hague umi mba'e ihústova. Noé omoakã rupi ifamíliape, ha'e voi omoĩ la ehémplo ha oavisa umi héntepe umi mba'e oikótava amo gotyove. Péro umi hénte ndoikuaaséi mba'eve. Ni Noé hentekuéra posívlemente, ha'ekuéra ndohejaséi va'ekue umi mba'e vai ojapóva oikóva. Péro Noé ojerovia mbarete rupi idiferénte umi héntendi. Ndaha ndareíri voi la Biblia he'i ra'e hese, péicha ojerovia rupi ohechauka ko múndo omereseha ojekastiga. Hasy peve pe árka oĩva. Ko'ág̃a Noé ha ifamiliakuéra oñepyrũ va'erã omoinge pe árkape entéro mba'e oikotevẽva ha'ekuéra ha umi ifamiliakuéra. taha'e tembi'u, y ha hetave mba'e. Upéi oiko peteĩ mba'e osorprendéva chupekuéra. Ohecha hikuái entéra kláse animál, taha'e mácho térã kuñáva, ouha hína oike haguã pe árkape. Ko'ã animál ijeheguínte ou oike pe árkape Noé ndive de dos en dos. Siete día oky mboyve, Jehová he'íma Noépe oike hag̃ua pe árkape ifamiliakuérandi. Ñañeimahinamíntena la oiko va'ekue upérõ, Noé ha ifamiliakuéra oiméne apúrope orrevisa ra'e orekopámapa la oikotevẽva ha upéi oikéma pe árkape. Upépe ae la opukáne ra'e hesekuéra umi hénte. Noé umíva orekopa rire la oikotevẽva ha oike pe árkape, Jehovaite voi ombotýi la okẽ. Péva ojuhu mbotýne ra'e umi opuka vakuépe hesekuéra. Upéi katu oñepyrũma la ama ha ohýicha rara voi, oho hese péicha cuarenta díare. Upéi umi montáña kuéra enteroma opyta yvýpe, péicha Jehová ohundipa kuri entéro umi iñañávape. más o menos un añore, Noé ha ifamiliakuéra oiko kuri tranquilo ha seguro porã pe árkape. Upe aja pe y oguejy mbeguekatu ohóvo. Upéi asy peve pe árka opyta umi montáña Arará ári ha Jehová he'i Noépe ikatúmaha osẽ hikuái. osẽre pe árkagui, ha'ekuéra ojapo peteĩ sakrifísio oagradese hag̃ua Jehovápe, Jehovápe osalva haguére chupekuéra. Upégui Jehová he'i araka'eve nomboymo'ãvéimaha peteĩ dilúvio peichagua, ha ogarantisa hag̃ua siértoha la he'íva omoĩ voi peteĩ señálpe yvágape. Ha'éva pe arka de íris, pe arco iris. Hente rove persóna oĩva ko'ág̃a ko yvy ape ári ou Noé família régui. Upévare, javy'a ha jagradeseterei chupekuéra ipy'aguasu ha oñeha'ãmbaite haguére idiferénte hag̃ua umi hénte añávo. Aikuaitei Gustavo la ndelektura grásia mante. Ha péicha jarekóma atĩ pantalláso jaeséramo ajapa upe Noé tiémpope guare ajapa mba'éichapa. Ha ápe jahecha pe párte he'ihápe ñandéve moõpa oñeñe'ẽ hese la Bíbliape ha ojuka ñandéve tres punto ha jaja tres parte oñeñe'ẽ hague hese, por ejemplo, Génesis, Hebreos ha Segunda de Pedro. Ha jareekuaa, por ejemplo, Hebreos once siete, mba'épa he'i hese upépe, mápa oleseña ndéve. Ninfa? He'i, Ñandejára oavisa va'ekue Noépe oikotaha umi mba'e na'írãva gueteri ojehecha, ha ojerovia rupi, Noé ohechauka orrespetaha Ñandejárape ha ojapo pe árka osalva hag̃ua hogayguakuérape. Péicha ojerovia rupi ohechauka ko múndo omereseha ojekastiga ha avei ohechauka ihustoha. Péicha. Ha pe ótro rreláto oĩva Segunda de Pédrope, mávapa ojehecha ñandéve? Cecilia. Ha'e noponderái va'ekue avei okastiga hag̃ua pe múndo yma guarépe, péro osalva Noépe. Ha'e ningo opredika va'ekue umi mba'e ihústova, ha osalva avei Noé ndive siete persónape oguerúvo Oguerúrõ guare pe diluvio ko mundo henyhẽvape hénte añágui. Tuichaite. Grásia mantevei, Cecilia. Ha ko'ág̃a ko ypárte he'ihápe ñandéve jarekove en kuénta ko'ã téxto, ha avei upe primera imáhen avei jaguerekóva, he'i ñandéve mba'épa, mba'érepa ja'ekuaa Noé ipy'aguasu hague.

Entonces, mba'e la oguereko va'ekue ninfa? He'ihápe che regusta pe parte he'iháke Noé omoakã rupi familia-pe ha'e, ha'e voi omoĩ ejemplo ha oavisa umi gente-pe umi mba'e oikóta apo gotove. Pero mba'e umi gente ojapo? Ha'ekuéra he'i ke ndoikuaaséi mba'eve ni. Ihéntekuéra posívlemente jahechaháicha upépe la hénte, hénte de afuéra jadekonoceno g̃uarã ke ha'ekuéra oĩ kómo ke ojeburla ha avei ha'ekuéra upépe kisa mene omokõ ha okarúne hína ra'e ha'ekuéra nointeresái chupe. Péro sin embárgo ehechakuaa ñande ehémplo de Noé, ha'ekuéra ipy'aguasu ha ojapo Jehová hi'a chupe. Upéichaite. Máximo.

Añetehápe, tekotevẽ ipy'aguasu kuri yky ajépa yma haguéicha oho hag̃ua ichaite en contra de la corriente ajépa, oñembohory, opuka. Ha ha'ekuéra ojapo ohayhu rupi Jehovápe, ha'e ha ifamília. Pe párte he'ihápe ñandéve einvestigamína. He'i pe porandu, Mba'éichapa araka'e umi hénte pe dilóvio mboyve? Hesa hag̃ua java mba'éichapa la i. Ka ko párte. Mba'éichapa akã la hénte. Fabián. Jehechakuaáke pára la époka iñavansádo va'ekue hikuái, ajépa léjo de lo ke la hénte o la universida oñemba'eháicha ha'e. Cavernícola-kuéra pórte pe nada que ver ajépa. Sin embargo, ha'ekuéra eh, una de las ventajas orekuáva orekuáva un solo idioma. Ajépa ndorekói pe barrera idiomática olimita chupekuéra. Ha oreko rupi un solo idioma heta aspecto pe ikatu oreko adelanto, con el tiempo acumula hetave conocimiento porque oiko pokuve ai hikuái, amo 800, 900 años, mba'e tranquilamente oiko hikuái. Entonces, pueblo nitichokuéra odesarrolla heta habilidades, la metalúrgica, la agricultura, ere, eréa. Ajépa, entonces heta ventaja orekuaákuri hikuái umi águi sentidope. He'íjeite ciertoite okuera jepa, ha'ekuépe persona inteligente, ikatupyrýva, taha'éi la péicha péichante. Matías.

Itakonosimiénto ha ñañeñeñepytyvõ la ikatu ojehuputu pe kuimba'e. Lástima ke, heta naiñerendúi Adán ni Eva upévare, upe la sarambi. Péro si ha'ekuéra osegíta upéicha, tuicha ikatu oprovesáta. Hesu. Oĩ iporãiterei. Así ke, che aha'e péicha ha'ekuéra va'ekue yma ñepyrũmbýpe ha jave umi persónagui, ihénte. Upépe okomenta che Noa. Ahendumi chupe ha'e. Jehová oje'e peẽme el arka para salvar. Ha lo aníma Leia su família. Tuichaite iporãiterei Noa grásiavante. Ko'ág̃a he'i pe ótra porandu he'íva ndéve, Araka'épa Ñandejára he'i ra'e Noépe ojapo hag̃ua pe árka? Si Jael. Bueno, por ejemplo, Génesis 6.3, hey que Jehová hey que eh, mi afuera, hoy cobeta 120 años peventa. Así que usted va a referir el año en que va a vivir el ser humano, sino que usted vive eh, Jehová condena usted mundo a ombouta eh, pete llamado basú. upeichaite entre cuarenta ha cincuenta áño ánte jaréva. Si Fabián? Claro, upépe oñekomentáma haguéicha ajépa oñepyrũ okorre la tiémpo. Ha jekuaa de ke según pe línea de tiémpo, áño 2370-pe, ante nuestra era oiko pe diluvio. Upéi ñasuma chupe ciento veinte áño más jahechakuaa en el año 2490, Jehová ojapo upéva pe deklarasion oĩva Génesis siete seis-pe. Péro upe guare na'írã Noé oikuaákuri la oikóta hague, pórke la rrelatohechauka de ke Más o méno en el dos mil cuatro setenta, unos veinte áño rire, Jehová he'i umi guarái Rutápe upe dilúvio onase raẽ la púnua de su hího hajépa. Péro upéima adelánte aẽ, ág̃a tuichapa rire aẽmante hikuái ja adúltoma, ja omendapáma, ha upépe aẽ oñentera noẽ. de que eh, osea Jehová he'i chupe la oikótava ha ojerrevela chupe justamente opa pe propósito ikatu vaicha ha oñepyrũ ojapo péva pe arca. Tuichaite, oiporãiterei. Ha ko'ágã katu, araka'épa he'i chupe oñepyrũtaha pe diluvio? Si, Belén. Upe artíkulo he'íke, Siete días antes de comenzar la inundación, Jehová omombe'u chupe la fecha exacta que iba a empezar el diluvio. Te'isãi. Bien. Humberto. Sí, exactamente avei eh, ohechakuaa ñande mba'éichapa tuicha la imborayhu ñande g̃uarã. Ha péva jahechakuaárõ ñane tiémpope avei, ñaĩ segúro de ke ha'e orekómaha peteĩ moménto establesído. Ha'e odesiditaha péina ombopa ko tiémpo aña, pórke ojoguaiterei ko ñane tiémpope umi mba'e violénto jahecháre alrrededór pe tiémpo ohasa'akuépe, mba'éichapa la hénte oporojuka, ojejuka hikuái, Noponderái ma'avére la ovalea hag̃ua pistólape. Péicha umi notísia, ndaipóri peteĩ notísia alentadór. Ojehecháva hína jajapysakárõ umi asesináto nde vai nañapensáiva. Mba'érepea? Pórke ña'i segúro de ke la influénsia demoníaka oĩ. Upéicha, muy presente. Upeáre añetehápe ndajagueroviapaséi umi mba'e oikóva, péro ñaĩ segúro avei de ke pe moménto presísope Jehová he'íta apeẽnte. He'iséipe. Oĩ porãiterei. Pe ótra porandu he'i ñandéve, Mba'érepa ikatu ja'e pe dilúvio Añetehápe oiko hague. Ajaguerekokuaa pe imagen aĩ pe imagen A avei jaguerekóva en cuenta. Jael. Sí, katu ja'e oĩ tres razones, ¿no? Porque primeroite umi escriviva umi librogua la Bíbliape guerovia, ¿no? Jaguereko, por ejemplo, Mateo ha otro kuimba'e oskrive va'ekue osita la oiko va'ekue Noé tiémpope. Ha avei la Biblia omombe'upaite upéva. Ha la tercer razón, ja'éke ohasa upe tiémpo Noé familiare hetavente Ha ohóma hikuái diferénte lugárpe ha omombe'úma segúramente la istória, péro kon el tiémpo okambiaimíma ohóvo ha amo ipahápe oĩma diferénte varsión. Ohechaukaháicha pe tanga A, no? Ohechauka haguéicha upépe oĩ la leyénda indu, ke ojepareseimi, así ke, bueno, seguramente ojekontapa la istória ha, bueno, algúno okambiaimi. Diferénte versiónre jepe, oĩ porãitei hesakuaitépe Jaháta upe ótra porandúpe, he'i ñandéve, Mba'épa oiko va'ekue ohasa rire más de cien áño ou hague pe dilúvio? Ohasa dilúvio rire trankílopa, péro upéi ohasa pe cien áño más o ménos. Mesías y o aparece allí la P religión Yapú porque en error este oimoí que va contape parece jae o, o Yapusipiti torre tushaba porque catujacha o mi mojera Ha vi no, no importa que el propósito ñanda eh, este, hoy, hoy derrama la, la pe, pe humanidad. Entonces, upea la oikova, ¿no? Entonces, Jehová hoy apopeti vae, o cambiaite, o yo cuchope, o este, o cambiaite la idioma, a cual na catu o entender, así que upea la oikova. Jeha oichuka haicha jepa pe imagen ve, ella orepa haicha jepa. Oikola cambio de, de idioma haicha. Ha peporandu he'íva ñandéve, Mba'éichapa upéva oime va'erã oafekta ra'e Noépe? Jako ko'ág̃a jahechávo mba'éichapa ñaipurungi oĩ la konsekuénsia jepi. Fabián. Ikatu iñimagina ajépa gran párte de su vída Noé okakuaa va'ekue ifamília, ha okonviviákuri umi hénte iviolénto, aña umi nefilí apytépe, hénte ndoadoraiva'erã Jehovápe, ojerreveláva ikontrape, ojapóva mba'e vai. Ajépa! Ha peichaháguinte ojelivera hikuái Jehová propósito rupive ha trankílo jey. Péro Ko'ág̃a jaitujáma ha ohecha de rrepénte oiko jeýma la rrevelión, oiko jeýma la hénte aña ojapo la Jehovápe ndogustáiva. Ha iméneko oime'ã ho'ái py'aguýre ra'e, ajépa ohechávo ndévaro jahai oiko jeýma igual la yma jahasa haguéicha yma hetaite jahasa asy, ajépa. Entonce jahechakuaa seguramente ha'e oiméne jaitujáma ikangypáma ha ohechávo ko'ág̃a Tuicha umi ñembyasy ra'e ohecha mba'éichapa ojedesvia jey la hénte la Jehová propósitogui ajépa. Péicha petu'úne ra'e kásope ajépa. Porãitereicha manokuéra pemopu'ã ra'e ofende po. Péro jajapóta pe ótra párte he'íva ñandéve, Ejepy'amongetamína nde jehe. he'i ñandéve. Ha según Mateo veinticuatro, treinta y siete, treinta y nueve-pe, he'ívo ñande mba'épepa ojejegua pe tiémpo jaikoha ko'ágã ha pe tiémpo oiko hague Noé. Ani, Upépe jateko ñanembo'éva avei Jesús pórke ha'e la ohejáva ñandéve pe ápe notísia. Pórke ha'e he'i péichata nde Noé tiémpopeguáicha ñande tiémpo avei, la hénte oñeinteresa ijehénte, umi ojaposévante Ha'ekuéra ojaposévante ojapo ha nopenáira oje'évare chupe, ha ko'ág̃a upeichaite jey upeáre la ojojoguára ñane tiémpo la Noé Noé tiémpore he'ichaichaite pe téxtope. Ha ko'ág̃a jareko ajépa upe ótra pregúnta avei ha jaguereko enkuénta upe imáhen C he'i ñandéve péicha. Mba'éichapa Noé ehémplo ohechauka iñimportanteha? Ñañeorganisa porã. Arnaldo. Si jaikuaa que Noé ha'e no solamente un siervo que fue fiel a Jehová, sino un buen padre de familia, un buen esposo ha peteĩ persona espiritual. Además de tener que mantener a los suyos, él fortaleció la fe de los suyos, trabajó para el arca y trabajó para Jehová advirtiendo a las personas. Eh, prácticamente lo mismo que hoy nosotros, nuestra, nuestra forma de vida, ¿ya? Eh, a pe imagen nos ella cada peba, Tal vez pe hermanita antes de ir a la escuela se está organizando, está fortaleciendo su mente, su espiritualidad mediante le examinando. Ha péicha ikatu haguãicha oguereko peteĩ organización, porque la vida del cristiano es atareado, pero siempre hay que fortalecer la fe y el amor hacia Jehová, ikatu haguãicha ñaime firme como Noé. Péicha. Ko'ág̃a pe jareko en cuenta avei pe imagen nde he'i ñandéve avei. Mba'éichapa upe Noé ehémplo avei ha jéripa ohechakuaa ñande ñimportanteha ñande guápo. Belén.

Muy bien. Iporãitei che hermanokuéra peñopu'ã lái ñapendépe. Ko'ág̃a jajapo heta pe ótro porandu he'íva ñandéve, Mba'éichapa ikatu nde py'aguasu Noé ipy'aguasu haguéicha? Depende nde py'aguasuse avei nde. Fabián. Ñande hoy en día ikaiti un sistema ijetu'úvape, iviolento, heta mba'e ijetu'u ajépa ñanderrodea. Tata Noé oiko haguéicha yma ajépa. Noé itrabajador ha iñorganisádo va'ekue ha okuida porã ifamíliare ha ojasegura ojapo la hembiapo Jehovápe g̃uarã. Entonces ñande hoy en día jaiko en la misma situación iñimportante, ñañeorganisa porã ikatu hag̃uáicha jakuida porã ñane familiare, ñamoĩ en primer lugar opa upe asunto, ñamba'apo ijojopy Jehová servicio-pe, ikatu hag̃uáicha avei péicha ñañemantene jajerovia mbarete ha ñame'ẽ Jehovápe la iporãnguete ha péicha jajeprotehe avei ko entorno ikatu hag̃uáicha jasegi jaha contracorriente por noñandeafecta. Péicha Muy bien, iporãiterei. Ko'ã katu ñanjepy'amongetamíta Jehováre. He'i ñandéve pe primer púnto, he'i ñandéve elee rire ko rreláto mba'épa aaprendeve Jehovágui. Pregunta personal ha jepa. Si Karen?

Oavisa chupekuéra pórke duránte sinkuénta áño Noé okonstrui pe árka, opredika chupekuéra. Iguanoite Jehová retépagui. Elee rire ko rreláto Mba'épa aaprende Jehová rembipotágui ha pe téma prinsipál orekovagui la Biblia.

Upeichaite María. Ha ko'ág̃a katu, pe ótro oporandu he'i, Mba'épa aporandúne Noépe Jehová omoingove jey vove chupe? He'icha mba'e, mba'épa ohasa Noé. Mba'épa nde reporandúne chupe? Juan.

Ñande constructor porte pe jajepokuaa jaipuru herramienta ifasilve hag̃ua ñande las cosas jajapo ajépa. Ha opa la pórate osea so tomombe'u ñande mba'éichapa, mba'éichapa herramienta-pa oipuru va'ekue oity hag̃ua umi yvyramáta, mba'éichapa ogueraha va'ekue upégui pe arca ojapotahápe, mba'éichapa ohupi va'ekue, oaserra ha umícha. Iñinteresánte jaikuaa umi umi detálle ha jepa mba'éichapa omba'apo ijopy'akue, siéndo ke ndaipóri va'ekue umi grúa, umi kamión o lo ke fuéra otrasladá hag̃ua mombyrymbyry umi yvyra máta tuicha tuichápe umi umi épokape. Ha jépapa, Tupã oĩháicha ome'ẽ chupe las medídas korrespondiéntes ha ojapo va'ekue traváho porãite. Peichaite. Ajépa heta mba'e ja, jaikuaáma pe ko rreláto Noé tiémpope guarégui, ajépa heta leksiones de valentía, de amór ojuka va'ekue Jehováre, py'aguasu ha umícha, ajépa. Péro ápe pe ko kuádro avei he'i ñandéve reikuaave hag̃ua, ajépa. Ha he'i ñandéve mba'éicha ehechamína mba'éichapa peteĩ túa oñeha'ãmbaite osegi hag̃ua Noé ehémplo. Pe ñimportánte che ermanokuéra, oiméramo jahecha ha jepy'amongeta imi hag̃ua péa ko pártere ajépa. Peteĩ túa mba'éichapa ikatu omokyre'ỹ ifamíliape ha okuida hesekuéra avei ani hag̃ua tei ajépa ogueraha chupe ko múndo. Ajépa péa káda un ndekatukuaa ñande rógape ñaanalisa, jajepy'amongeta ha ñamoĩ en práktika. Asíke grásias che ermanokuéra pende komentariokuérape. Gracias veinte Gustavo, ikyre'ỹterei la redirigila jakoa ko estudio ha péicha enterota ikatu ñano hesy peteĩ heta lección iporã. Mba'e mba'épa iporãvapa jagueraha ñande g̃uarã de valor práctico? Ñamoñesẽ en práctica. Ikatu ñakomenta. Mba'e punto-pe nde gusta avei ko reunión-gui? De lo que hemos analizado, de lo que hemos aprendido. Ha'e? Si chéve chegusta mba'eichaitépa Jehová ñanderayhu, pórke ome'ẽ ñandéve jopy umi kuimba'e oñangarekóva kongregasiónpe ha jahecháma kuri avei pelívro Noé ha'e va'ekue pe primer patriarca. Así que Jehová siempre, en todas las épocas, omoĩ peteĩ kuimba'e oñangareko hag̃ua ichuvecha. Así que upéva ha'e peteĩ perla che guarã. Iporãiterei, Héctor.

Upéichaite. Iporãiterei, queridos hermanos, la púnto avei peguenohẽva a nivel personal. Péicha ñamohu'ãta ko ñane rreunión, péro ántes de konkluir, jareko dos bréve anúnsio. La fécha de la próksima visita del superintendénte, en este káso Daniel Viñagra, ñandevisitáta en la fécha del 27 de octubre, al primero de noviembre. Entonces se yareko más o menos agendado. Ha jajapo los arreglos necesarios mbe ikatu pe jahado. Ñanemandu'a oike pia pe fecha pe ikatuta ñatoma pe ñande auxiliar. Además, como recordatorio, la fecha de la asamblea regional otokava ñandeve hína,

Heta hénte ikatu ojesalva. Ha oivasáva en Ezequiel capítulo tres, versículos diecisiete al diecinueve. Ha ñafinalisa hag̃ua ojapyta ñande la orasión ñane ermáno Matías Romero.

Jehová ore ruguasu yvápe reméva, siémpre Jehová rome'ẽse ndéve grásia pórke siémpre ejapo heta mba'e orerehe, ejeprepara opaite iprográma, ikatúva oremombarete espiritualmente, siémpre ou porã la instruksión Jehová upére. Ko Espíritu Santo Jehová siémpre oime ndéve ikatu hag̃uáicha rosegi. Rojepi omongeta mba'éichapa ikatu romoĩ en práktika umi mba'e roaprende ramóva. Jehová péicha igustu pórke péicha katu oiko ore jevy peteĩ erramiénta porãva nde guarã Jehová romosarambi upe marandu porã oúva nde jegui ha siémpre kyre'ỹme rogueraha pe notísia porã. Upére Jehová decidígui ñemendesi pe kongregasión Jehová. Nde kongregasión Rosario Guarani ikatukuaáicha siémpre Jehová roho roheka umi py'akuerávape. Umi ermáno siémpre oĩ porã Jehová. Hay múchas preokupasiónes pe múndo kómo sistemaña siémpre orejopy. Upévare siémpre odepende nderehe Abendisimíkena umi ermáno, umi ansiáno, umi ermána Jehová iguapaiterei oñeha'ã ha ojeporami hagua ógape, algúnos ndakatu oúva ko este día, péro lo mímo Jehová ruive ndéve hesehapekuéra avei. Ha umi ermáno, por ehémplo ermáno David, ysyry Hasy ha iñermáno avei upévare rogue avei hese katuguáicha che ojerrekupera jey ha iñermáno avei. Grásia Jehová siémpre ro'e pórke ndejapo heta mba'e ikatúva ideprovechoiterei. Upévare Jehová roime perdón heta vése ore rojavy nde rovake ha Jesucristo réra péro ndéve. Amén.